Ok, yn y fideo yma fi'n mynd i dangos i chi sut i creu sgwariau hyd. So gobeithio ni erbyn nawr, wel, fel chi wedi darganfod y fideo. So, um, beth chi angen wneud yn gynta, mae'n i chi ffindo eich, uh, neu mynd i'r um, Google Classroom sydd wedi cael ei creu ar gyfer eich tasgiau dyddiol, ac yn ail, mae angen i chi clicio ar yr Google Sheets sydd wedi cael ei creu i chi fyna. So mae angen i chi wneud eich gwaith chi fan hyn. So, sgwariau hyd yn gyntaf. So, fel mae'n gweud yn y cyflwyniadau, uh, mae sgwariau hyd yn fel gêm ble chi'n creu sgwar, ble chi roi nifer y rifau mewn a mae angen wedyn i'r um, colofnau, y resi ar uh, y croeslin, adio lan i'r un rif. Um, felly, os ni'n edrych um, yn gyntaf, ni setio lan ein Google Sheets ni. So yn gyntaf, fi'n rhoi bach o lliw i'r Google Sheets. So fi'n mynd i'r cornel fan hyn, a dwi jyst mynd i lliwio fe mewn pob cell yr un lliw. Gallech chi dewis lliw eich hun os chi eisiau. Yn ail, yn A1, fi'n mynd i roi um, teitl fi, so sgwariau hyd. Ac wedyn, beth dwi'n mynd i wneud yw goruchbwyntio. Cwrfyn, so fi'n um, clicio'r A1 a wedyn llusgo neu drag right ar draws i'r 3 mynd i format mini merge cell a merge all, so mae hwnna'n creu un cell mawr. Dwi wedyn yn mynd i cynoli y title, so mae'n yn y canol, a hefyd dwi'n mynd i cynoli fe uh, fan hyn, so mae'n y canol y cell fan hyn. Dwi hefyd mynd i newid y maint a hefyd newid yr ffont. So gallwch chi eto dewis ffont eich hun. Reit, y cam nesaf dyn ni'n neud wedyn yw creu fy grid 3 wrth 3 neu fy sgwar 3 wrth 3. So hwnna'n golygu 3 cell, 1, 2, 3, dan 3 cell. So fi'n gori bwyntio hwnna. A wedyn fi'n mynd lan fan hyn a creu borders, a mynd all borders, a mae hwnna yn creu eich border i chi. Os chi yn neud camgymeriad, Ok? A er enghraifft, gweud bod chi'n camgymeriad, bod chi wedi creu pedwar gan tri, wel, beth chi'n gallu gwneud yw jyst golibwyntio eich grid chi, mynd nôl, clear all borders, a jyst dechrau eto. So di angen tri wrth tri, a wedyn, hwn allan. Be wy byth yn mynd i wneud yw creu yy fel border o gwmpas y grid a hwnna ble mae'r fformulau fi'n mynd i mynd. So fi'n mynd i roi border melyn ar gyfer hyn. A dyna ni, hwnna yw fy grid wedi cael ei creu. Um, so nawr rwy'n jyst rhoi cyfrifiadau fan hyn, rifau un i naw, achos dim ond um, fi eisiau defnyddio, gan fod naw cell llyfu yn y grid yma, dim ond un i naw fi'n gallu defnyddio, a'r targed yw 15. A eto, rwy'n jyst yn mynd i roi Grynt o gwmpas hwn, neu bowdr o gwmpas hyn, mi a fe edrych yn ffrill, a hefyd na roedd lliw allan o dip glas draw ma. Ok, um, so cam nesaf nawr, fi'n mynd i defnyddio fformulau er mwyn adio y resi, y colofnau a hefyd y croeslu. So wna i dango, um, wna i dechrau gyda'r um, resi fan hyn. So beth fi eisiau gwneud yw adio lan y res yma. So i wneud hwnna, fi'n okay, mynd i equals, fi'n typio equals, fi'n clicio ar cell gynta fi, gyda'n fi, mae'n cell 45, wedyn plus 45, plus Tua pump, ar ôl hynny chi'n gwasgu enter. A fel chi'n gweld mae zero'n dod fan'na achos does dim byd yn y cell. Os fi nawr yn rhoi un, dau, tri, chi'n gallu weld mae hwn yn adio lan yn awtomatig. Un plus dau plus tri. So, fi'n mynd i cael gwared o new. A dwi'n mynd i wneud yr un nesa. So, da chwech plus da chwech plus da chwech. Gwasgu enter. A dyn ni'n neud e ar gyfer yr res o Dwi hefyd yn neud e ar gyfer yr ochr arall, so yn dweud equals da 5 plus ca 5 plus da 5 gwasgu enter, ond nawr tro yma fi'n mynd i neud trick achos does dim angen i dy ffôn ar pob tro. Beth dwi yn gallu wneud? O, fi wedi wneud un. Gallai mynd yn y cornel fan hyn, a chi'n gweld fod um, mae'r llygoden neu'r pwyntydd yn newid. Rhaid i'r cornel y fe, a beth fi'n ei wneud yw just clicio ar hwnna, llusgo fe lawr, a drago fe, a mae'n wneud yr fformula yn automatic. Dwi'n nawr yn mynd i wneud fy Colofnau, so tro yma bydd e'n ba pump plus ba chwech plus ba saith, gwasgu enter, mynd nôl lan i'r cell ba pedwar a eto ry'n ni llusgo hwn draw a bydd e'n creu fformwla fwy yn Gyflym. A dyn ni'n neud yr un peth eto ar gyfer Rhonda, so ba 5 plus ba 6 plus ba 7. A eto fi'n mynd i llusgo yr fformiwlâu draw. Yym, so yn olaf, fi angen nawr neud y corneli, so newch yn siŵr fod chi'n neud hyn ar ben ei hun. So, tro yma fi'n mynd i mynd i equals, a fi'n mynd i neud yn yr un yn unigol, plus 7

Ok, a dyna fe, hwnna yw y sgwâr tri'r tu wedi cael ei creu. So nawr, y bwriad y gêm yw fod fi'n rhoi rifa 1 i 9 fan hyn, a mae angen i fi ceisio creu y rif 15. Um, a chi'n dim ond gallu defnyddio un rif unwaith, a fel wrth gwrs mae 18, 12 dy rif yna, so wrth gwrs dyw'r um, di heb cwblhau'r gêm fyna, so felly bydd angen i fi newid y rifau gwmpas, gen i weld 7, 6, So, ceisiwch wneud hyn gyda'n chi a cwblhau'r gêm. A dyna ni, hwnna'r gêm wedi cael ei cwblhau achos fi wedi defnyddio fi fi ni nawr, a targed yw 15, ac felly mae'r gêm yna wedi cael ei cwblhau. So, um, yn nesaf, beth eisiau chi wneud yw yn annibynnol

Dwi'n mynd i creu border fi o gwmpas. A tro yma fi'n dweud nawr rifau 1.25 a targed yw

Am nawr, beth mae angen i chi wneud yn annibynnol yw creu y fformiwlau i ardio'r colofnau pob res a phob croeslu, pob diagonal. Ie na. Ok, so fi eisiau chi wneud hwnna o leiaf. Mae yna tasgau estynedig a gallech chi creu mwy o sgwariau a maen nhw o fewn y cyfrwygiadau rydych wedi darllen yn barod sydd ar eich Yym, ar y Google Classroom ac ar gwefan tasg dyddiol, so gallech chi ceisio wneud nhw hefyd. Cofiwch, pryd chi'n mynd nôl i'ch Google Classroom chi, dylse fo'r botwm fan hyn yn gweud return, so clic, newch yn siŵr bod chi'n clicio ar y botwm yna i dangos i'ch athro chi fod yr tasg wedi cael ei cwblhau. Mae Google Sheets yn safio'n awtomatig, so does dim angen chi safio fe o gwbl, jyst newch yn siŵr yn hyn, bo chi'n, um, dyma'r botwm yn gweud return, bo chi'n clicio ar, neu dim return, hand in, falle bydd e'n gweud, newch yn siŵr bod chi'n clicio ar hwnna i sicrhau bod yr athro yn gweld. A dyna ni, hwnna chi sut chi'n creu sgwâr hyd.